Hemmäňize salam dostlar, gowumy ýagdaýlaryň janyňyz sagmy? Bu günki PUBG Mobile wideomyzda ýanymyzda Pistani Selvi diýip täze PlaySafe YouTube kanalynyň agzasy bardyr we Mister Switch bilişiňiz ýaly ýüregi düşgünç. Tak, odalanlar, näme geldi? Buz festiwaly geldi, täze event geldi, görüşiňiz ýaly. Siziň üçin gijäň ýary näçe üç kyrk bir diýe wideo çekjek bolup durys bissimilla is bile diýip başlalyň onda taýyn bolmadyk goçuklar bar diýe interneti gitdi hadi siwiç hadi A few moments later. Internetinde bir problem barly. Geldiňmi Switch? Täze ýyla täze eşik daşlany. Aýazagaz. Aha ben skarym gördüňmi. Bissimillasbilla diýip başlaýardy. Gördüm gördüm. Gördüňizmi oglanlar. Gören bolsaňyz Danyň skaryny gördüm diýip ýazyň. Görşüňiz ýaly dostlar muny beta wersiýadam görkezipdim kay diýip zatda hop meniň hop hop zypla hop Hoppa, görşüňiz ýaly. Bärdedem Aýaz babajyklar bar. Hop, düşüreň. Aba. Aýaz baba gelsene. Yo, Aýaz baba däl abi bu. Muň ady näme muň? Mix Hyperlink.

Görşüňiz ýaly oglanlar kartada ak ak ýerler bardyr şu taýda buzlar zatlar bar bärde bolsa näme bar oho premo ýetip bolýar eken ata festiwala barýas premo ýetip bolýar eken ota oý sag tarapa gara sag tarap sag tarapa gara festiwallyk ýagdaý ýok sag tarapyňy görýärmiň ana biri galdy

Dani sen bukul bukul bukul Dani. Görmesin sen. Atyp dura musora. Krasavçik.
Maňa 5 gok, haça bir zat ber. Sende Thompson barmy? Meh.
Yo yo Thompson da mende bizon bar gerekse al muny.

Watch out!
Zat alyp geljek sel. Näçe elek gerek sen? Olar var ha. Elekler şu meniň işaretime geldi. Meniň işaretime gitdiler le. Öldürdin ha diye. Şolar öldürdü mü?
Näle öldürdüm? Watch out! Öldürüpsiň ha. Vay samsyk. Watch out!
Geldim geldim şeýle geldim. Meh. Tak. Şulardan näme gerek bolsa alyşdyr. 70 tanesini hem ataýyn. Başga zada ýok. Aa maşyn öyle ha.
Maşyn gelen bolsa sağdan oýnaýly. Switch sağa gidäýli. Düşman görüldü.

Ýok ýok ölmeň.
Joni baosa berda içip ýatyň özüň o janyň fula seň o. Jany böp oam. Yo Joni aýt diýende.
Ay bile menem gitdim. Kanka jan barmy kanka kit barmy.
Abo.
Şo tarapdan oýnaýmasak. Ýa men öldüm ýa.
Daşa çyk daşa daşa daşa. Watch out. Ýere ýataly. Bärde zat zyňyp gidipdirler ha. Gel gel gel Selbi Selbi. I got supplies.
Ýa öldüm ben. Bir gordan.

Ali diýen türk dos-doganlarymyz bilen oýnan oýnumyzdan soň ýene bir oýna girjek bolup gördük. Ýo ýöne olar bilen deň gelmedik. Ýöne gaty gowy bir matç boldy. Onam nesip etdiginden indiki wideoda paýlaşmakçy. Bu wideony halan bolsaňyz sizden bir sany laýkyňyzy alaryn dostlar. Playtsafe youtube kanalyna agza bolmadyk bolsaňyz entäk agza bolmaňyzy ýatdan çykarmaň. Agza bolmaňyzam haýyş etýän oglanlar we kolakoýçik jaňjagaz diýen. zat bardyr şo podpisasiýa edeniňizden soň gapdalynda şonam basman ýatdan çykarmaň dostlar sebäbi uwidimleniýe habar barmaýar ýutubdan täze wideo çykan wagtynda habarsyz galmamazlygy üçin şo jaňjagazam açsaňyz gaty minnetdar bolaryn her hepdäniň ikinji güni dördünji gün türkmenistanyň sagat bilen agşam sagat sekizde täze wideomyz çykýandyr dostlar we her hepdäniň altynjy güni türkmenistanyň sagat bilen agşam sagat